ברוכים הבאים, טייערע אידן, צו צווישן אונז נומבער אַכט און זיבעציק מיט רבי יוסף זאב בראווער. שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס, וואס מאכסטו? ברוך השם יום יום, ברוך השם שבוע בשבוע, ברוך השם בכלל, בגודל ובקטן, בכללות ובפרטות, וואס זאגסטו? יא, לאמיר פרייע להבא, איז ער עקסייטעד טיים אוו די יאר. פארוואס?
האט ממש אזוי ווי ווייסט צווישן מברכים אלול און ראש חודש אלול. און נאך חמש עשרה באב איז דער עולם אזוי צווייטע האלב. קעמפ קאנטרי און דא אין ארץ ישראל איז מען יעצט פונקט אינמיטן די ברעיק ווייסט די קינדער זענען צווישן די אלטע יאר און די נייע יאר דער עולם פארט ארום מ'בארואיגט זיך אביסל די אויסגעמוטשעטע כוחות פון א גאנץ יאר און מ'גרייט זיך אן נייע כוחות. שיינע סנעפ שאט פון די תקופה. איי לייק איט. וואס איז מיט דיר? ברוך השם, ברוך השם, ס'איז פיין. ס'האט אסאך מעלות, אזוי ווי יעדע אנדערע זאך און יעדע אנדערע צייט אין לעבן, ס'האט זיך זיינע מעלות. אקעי, סאו די שאלה וואס אונז האבן היינט איז פון א טינעידזשער, איך ווייס נישט איז עס אזוי שטארק, ס'איז אפשר יא נוגע, ווייל איך ווייס נישט וואס די עידזש איז פון וועם, יענער פרעגט די שאלה לגבי א צווייטן, איך ווייס נישט וואס די מציאות פון דעם צווייטן איז, אקעי, לאמיר לאזן אזוי. דער צווייטע, אימידיעט פעמילי מעמבער, אזוי די שואל אדער שואלת באצייכנט עס, איז עמיצער וואס דארף עכט וויכטיג טעראפי. פארוואס דארף יענער טעראפי? ווייל דער יענער אדער יענע וואוינט אין א שטוב וואס מען זאגט פארט אויף רעדער, שלום בית אישוס, מענטל העלט פראבלעמען, א קינד וואס איז נישט געזונט, קיצור יענע פאר וועמען די שאלה ווערט געפרעגט וועם עס איז נוגע, האט ער יעדע סיבה צו דארפן האבן איינעם צו וועם זיך אויסרעדן וואס זאל העלפן יענעם ווייטער גיין אין לעבן. יא, און נישט נאר סורווייוו נאר טרייוון ווי מען זאגט, און אבער יענער איז געפערליך פאר'עקשנ'ט קעגן דעם, וויל בשום אופן נישט גיין צו טערעפי, און דער שואל פרעגט אז איך ווייס אז יענער טיף ביי זיך וויל דעם מענטש, זוכט דעם מענטש צו וועם ער זאל זיך קענען אויסרעדן, אבער ס'פאסט אים נישט, קען זיך נישט אראפלאזן אזוי נידריג אז איך דארף גיין צו טערעפי, און יעצט קומער צו, די שאלה איז וויאזוי קען איך יענעם איבערצייגן אז טערעפי איז א גוטע זאך, ס'איז נישט קיין חסרון, ס'איז נישט א רוגלות, ס'איז נישט קיין זאך וואס דארף נישט פאסטן, נאר ס'איז נאר א גוטע זאך און ס'איז א תועלת. וואס זאגסטו יוסף זר?
איך וועל זאגן די שאלות וואס איך וואס איז מיר ארויף געקומען ווייל דו האסט אראפגעלייגט די שאלה און ווען איך האב געליינט די שאלה וואס איז אריינגעקומען און אויך די די קאמענטס לייג וואס איך האב געטראכט, די ערשטע זאך איז איז דער וואס פרעגט אליין, איך ווייס נישט צו ס'איז א ער אדער א זי, און איך ווייס אויך נישט אויב די אימידיעט פעמילי מעמבער איז עלטער אדער יונגער אדער זי רעדט גאר פון איינער פון אירע עלטערן, סאו איים נאט שור.

אבער ס'מאכט נישט אויס. אקעי. ווייל איך ווייס נישט צו צו ס'איז צופיל דיפרענס, ס'מאכט אפשר יא אביסל אויס אויב וואלט געווע אויב איך וואלט געוויסט אז איך רעדט צו א עלטערע געשוויסטער פאר די יונגערע וואלט איך רעדט אביסל אנדערש ווען איך רעדט פון א יונגערע צו א עלטערע. יעצט האבן מיר אנגערירט עטליכע שמועסן צוריק אויכעט א נושא פון א יונגערע מיט א עלטערע סאו ס'איז דא דיינעמיק ס'איז דא חילוקים אין די זאכן. אקעי. אבער מ'ווייסט מ'נישט. יא.
מיין ערשטע קוועשן וואלט געווען אויב די שואל אדער שואלת אליין איז אין טערעפי. קעי. מיין נעקסטע קוועשנס וואלט געווען, ווער זאגט דיך זי מוז גיין צו טערעפי, אפשר דאס אזוי ווי ר' פנחס האט עס דא שיין אראפגעלייגט, איינער וואס זאל אויסהערן, איינער וואס זאל מיטשמועסן, איינער וואס זאל מיטפילן, ווער זאגט אז דאס איז דווקא א טערעפיסט?

די סיטואשען איז א אנגאואינג קרייסיס, ס'איז א אנגאואינג קעיאס, יא זיי רעדן פון סעפערעישאנס, פון קראנקע קינדער, לייק זיי רעדן פון פון זאכן וואס איז יעצט זייער זייער נישט סטעיבל און נישט, ס'איז איבערגעדרייט, די הויז איז ליטערלי איבערגעדרייט און די פעמילי מעמבערס דיינע איז עז ווי ספיעק אין זייער א כאאטישע צושטאנד.

אפשר וועלן זיי אינגאנצן צוזאמברעכן, אפשר אפשר טויג נישט יעצט דאס זיך דווקא עפענען עט די מאמענט, ניין איך וויל זיך פשוט ארויסברענגען א געוויסע מחשבה. אין אנדערע ווערטער, וואס מיך האט געשטערט אין דעם מעסעדזש איז געווען אזוי ווי די, דאס איז אמאל זיכער אז די מענטש דארף גיין פאר טערעפי, די שאלה איז וויאזוי איך זאל קאנווינסן. איך וויל טשעלענדזשן די איידיע, איך וויל זאגן.

עפן אויף די שמועס, אינקארעדזש, קריעט א גוטע אפענע ווארעמע ענווייראמענט אז דו זאלסט קענען זיין די אויער, דו זאלסט קענען זיין די סעיף פערסאן וואס שטעלט צו די סעיף ספעיס אז יענער זאל זיך קענען אביסל עפענען און אויסשמועסן, דארף נישט דווקא האבן א טערעפיסט, און פארדעם פרעג איך אויב דו ביסט אין טערעפיסט ווייל אויב דו ביסט אין טערעפיסט קענסטו דאס אויסשמועסן מיט דיין טערעפיסט און באקומען גיידענס פון יענעם. נאך א נקודה. וואס וואס איך טראכט איז, לאמיר זאגן אז ס'איז יא די ריכטיגע זאך צו גיין צו טערעפי, נישט אזוי ווייט אויף צו טון טערעפי, יא, דו ווילסט נוצן דעם געטרעינטן טערעפיסט, נישט אויף צו טון טערעפי, נאר צו זיין די ליסענינג עיר אין א סעיף טראסטעד ענווייראמענט, יא, ווייל נישט געטרעינטע מענטשן גייען טרייען צו געבן עצות, גייען טרייען צו בארואיגן דעם מענטש, און וואס איז די עכטע צעט? יענער דארף נישט קיין עצות, און אזוי ווי די פריערע ראגע לעקער, ער דארף פשוט א אוזן קשבת. איז יעצט, אדרבא קענסטו אליינס זיין די די זאך, ספעשעלי אויב די דיסקאסט עס גוט מיט א טעראפיסט און די קריעיט די ווארעמע ספעיס אין דיך אליין, אדער אויב די ביסט מצליח צו מיטטיילן, פאר דיין פעמילי מעמבער, דיינע פאזיטיוו עקספיריענסעס אין טעראפי, נישט אויף די אינטערווענשאן פארט אויף די טעראפי, אויף די טשעינדזשינג פארט פון טעראפי, נאר אויף די פוינט ווי גוט טעראפי איז פאר, נישט ווי גוט טעראפי איז, ווי גוט צו רעדן מיט איינעם ווי למשל א געטרעינטע סערטיפייד לייסענסד טעראפיסט, ווייל ער גייט דיך קענען פראוויידן די

אז יעדע מענטש האט ערגעץ ווי א שוועריגקייט אינערליך וואס ער מוטשעט זיך מיט, סאו דאס אליין קען זיין גענוג א גוטע סיבה, ניין? דאס אליין מיינסטו וועלכע פוינט?
ס'איז געווען אויף אפאר נקודות. די צוויי זאכן אליין, דאס אז וואס מ'רעדט זיך אויס, וואס מ'פאקט ארויס איז סעיף, און אויך אז מ'גייט נישט ווערן געדזשאדזשד דארט. פארן זיין שוואך, יענע פאסט דיך נישט, יענע פאסט נישט צו גיין, סאו אז מען וועט נישט ווערן דזשאדזשד, סאו אז מען וועט נישט אנגעקוקט ווערן ווי א שוועכלינג אדער איינער וואס קען נישט אדער איינער וואס טויג נישט קען זיך נישט קיין עצה געבן וואס איז א בעיבי און אלע אנדערע פחדים וואס קומען מיט מיט ווען א מענטש דארף אמת'דיג ארויסרעדן וואס עס טוט אים אמת'דיג וויי

איך האב שוין געזאגט אלעס וואס איך האב צו זאגן. אה, סאו ביז כעת האט יענער געהערט אלעס וואס ער דארף וואס זיי דארפן הערן. פון מיר? איך בין דאך נישט קיין פראפעשענעל, איך טראכט נאר אזוי. עפעס א שטיקל השראה איז דא פון רעדן מיט דיר. אהה. לאמיר צוריקגיין א רגע צו דיין פוינט וואס דו זאגסט וועגן לערנען אויף זיך אליין. ס'איז אמת, ס'איז ממש אמת. קודם כל, איך זע עס, איך האב דיך שוין אמאל געזאגט, איך האב ליב צו גיין צו סופערווייזערס וואס זענען עלטערע מענטשן, לייק זיבעציג און העכער.

סאו צו און אקעי וואס איז געווען די פוינט פאר וואס דאס גאלט אינמיטן זיין פאר איך האב דיך אזוי רודלי אינטעראפטעט? נישט רודלי, איך מיין אז יעדער ענדזשויט ווי מער דו רופסט דיך אן, סיי איך און סיי די צוהערערס, און איך גלייב אז דו אויך. יא איך זיכער, מילא איך, נו. וואס האט מיין פוינטע געווען אז. ווען איך רעד מיט עלטערע טעראפיסט סופערווייזערס וואס האבן געזען באמת טויזענטער מענטשן, דו קענסט זען אז זיי זענען געטוישט, דו קענסט זען אז ווי מער מומחה ער ווערט, ווי לענגער ער ארבעט אין תחום, אלס מער עניו ווערט ער, אלס מער סעלף עוועיר ווערט ער, און איך קען זאגן אויף מיך אליין, אין מיין קורצע קאריערע פון די פאר יאר וואס איך בין ביזי שמועסן מיט מענטשן, האב איך מיך געטוישט און איך טשעינדזש מיך פון יעדע. קליניקל קעיס וואס איך זעה טשעינדזש איך מיך אויך אסאך, סאו דו זאגסט אז די זאך פונעם טעראפיסט איז דאס דו ווילסט ארויסברענגען מיט דעם אז דער טעראפיסט אליין ער וועט נישט דזשאדזשן. ער וועט נישט דזשאדזשן זייער טאקע דאס איז איינס פון די שטערקסטע פידבעקס אגב ווען איך פרעג אסאך מאל ווען איך ענדיג א סעשאן אדער ווען איך ענדיג א טערם מיט א קלייענט, און איך פרעג מיך דא לעבאו, זאגט ער די נישט דזשאדזש און דאס איז געווען פון אים די שטערקסטע זעך, און אסאך מאל איך זעה א קלייענט שעירט עפעס, און איך זעה ער שעירט עס מיט אזא מין דאגה, מיט אזא מין לייק, און נאכדעם אטעמט ער אפ, אוי כ'בין געווען זיכער דו גייסט מיך ארויס ווערפן, איך בין געווען זיכער דו גייסט מיך מער נישט וועלן זעהן, לייק פארצייל דיך אזא טעריבל זאך, און אונז אלע מען דרייט זיך ארום אגאנצן טאג אזוי מיט מיט מיט אזעלכע פילינגס. מיט מאסקעס, יא. יא, מאסקעס.
אגב, מיין סופערווייזער אין איינע פון די גרופס, מ'איז אמאל געווען אין א סופערוויזשען גרופ ווען זיי זענען געווען צוזאמען, איז איין טאג, איז דאס געווען די גאנצע זאך, ער געפרעגט יעדעם איינעם וואס זייער מאסק איז, זאגט ער יעדער איינער האט א מאסק. אוודאי. יעדער איינער האט א מאסק, און יעדער איינער איז געווען דארט אין וועדה צו שעירן וואס זיין מאסק איז. די דיקסטע מאסקעס האבן נאך די מענטשן וואס שרייען אז זיי האבן נישט קיין מאסק. יא
סאו יא אז מען רעדט פון מאסקעס סאו אמת און און צוריק צו די צו די שואל וואס פרעגט וועגן די.
קאנווינסן אזוי יענעם. צו קאנווינסן איז לאמיר זאגן לאמיר מיטגיין א מינוט לאמיר זאגן עס איז בעצם יא גערעכט און ס'איז יא ריכטיג טאקע צו גיין איז איינע פון די עצות וואס איך וואלט דיך געזאגט איז אפער פאר דיין פעמילי מעמבער מיטצוגיין צו זייער ערשטע סעשאן.

יעדער איינער קלאגט אנדערש און יעדער איינער פראטעקט זיך אנדערש און יעדער איינער קוקט אויף סיטועשענס אנדערש. איך יעצט אזוי איבערגעליינט די מעסעדזש זעה איך אז ס'איז טאקע א זי און סאו ממילא וויבאלד יעדער איינער קלאגט אנדערש און טראכט אנדערש און פראטעקט זיך אנדערש איז דארפסטו וועלידעיטן אירע פילינגס און לאזן לאזן דיעלן מיט די סיטואעישן די וועג וויאזוי זי האט דיסיידעט אז זי וויל דיעלן דערמיט אן שטופן עט די סעים טיים וואס דו קענסט אויכעט פאלאוען די אלע עצות ווי למשל קענסטו אויך פארציילן מעשות איבער אנדערע יא אזוי ווי צומאל פריער געזאגט סיי דיינע אייגענע הצלחות און סיי אנדערע זאכן וואס דו ווייסט פון מענטשן וואס זענען געווען אין אזעלכע סיטואעישנס ווי

און איך מיין זענען אלע גוט, און אזוי ווי דו האסט גוט ארויסגעברענגט, יא ס'איז מ'דארף וויסן די סיטועשאן מיט מער פרטים כדי צו קענען וויסן וואס איז אפליקעבל, אבער איך גלייב אז צווישן אלע זאכן צוזאמען, בפרט אויב יענער איז א נבון, מען קען נעמען א שטיקל פון דא און א שטיקל פון דארטן, די אייבערשטער האט נאט ליסט אז דיין כוונה זאל ברענגען די תוצאות, אז וואס ס'דארף זיין, וואס איז ריכטיג און גוט, דאס זאל אויסגעפירט ווערן, און אונז זאל מיר עס זען אויך, מ'זאל פארשטיין אז ס'איז טאקע גוט. שאלות פאר די פראגראם קען מען שיקן אויף טעקסט אדער לאזן א מעסעדזש, יוסף זאב האט זייער ליב ווען ס'איז קורץ און קלאר. די נאמבער בכל אופן איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. יוסף זאב בראווער'ס נאמבער איז טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן. א גרויסן שכח יוסף זאב.
כל טוב פנחס, א גוטן חודש.